A ya. Ha komz deus an amiral en doa lavaret deomp stopiñ e Cherbourg. Bon, selaouet omp deus anezhan, chomet e Cherbourg. Met ni omp doa gwenneg ebet e se, hag a oa... Monsieur, Monsieur Morvan a zo patrom ar Grand Total aze. Ha ya an direkter a dezhan, ya met ni hon deus gwennek ebet ebet. Ya, avañsetoc'h bezañ... Se di bezañ e Cherbourg amañ me em eus gwennek ebet. Setu e oa daou all ha memes tra grad gantan.

E Figaro ya war ar ar gwellañ kamarad am boa ya ar patron me ya mekanizian
bez on bet viz-prezidant eo. An SNSM amañ quoi? Ya. Em eus ket roet va gartenn memes eus dalc'het em eus anezhi.
Dre pa vez fall an amzer e vez galvet... A ya, me zo bet atav, me ya mat da neuze. A ya.
Setu ma kouezh Ulan Melangen dour, ben oan kontant on da saveteiñ ganen.
Ya. Gwell eo peus traoù a bep seurt aze ivez, kredab? O, lol. Ya, gwelet hon deus. Hervez hon mea da glask ervag euh, oa, oa kouezhet euh, pe gant ar mauvais temps marteze euh, gant ar gwall amzer rantret euh, barren an treuil

a zo chomet e-barzh kar p'am p'am eus roet va p'am eus lavaret e kitian an SNSM pe deuet ar vag nevez. N'ouzon ket lavaret an soasamdisat ankounac'heet am eus anezhañ.
Hag eo da lavaret din Ar vaksovetaj en deus ez a gwerzhet unan a laka seizh milion e-barzh. Memes bed al lizher digant an amiral. Hag on lid da reiñ ar vag da neb a garin. Ha en deus ket ezhomm da baeañ anezhan. A-raok al zorrodez-se e roio ar pezh a garo. Bon, setu komañset ar mear ya, ez ao. A yae war, war sovetach, me 'mo lakaet anezhan soupatra. Hag e, e lavare din, ma, ar vak sovetach a vo din, ah non. Non ne vo ket dit. Gant n'eo ket bet an hini kentañ ganeomp war ar vaksoetach. An hini kentañ zo bet ganeomp eo Claude Deroux. Claude Deroux en deus ar vaksoetach da gaout hag ec'h en em okupoz anezhañ. Met bez' e lavaran dit, Claude, e peus ket a-werzh anezhañ da zen ebet, hañ.

Va bugale o deus james karet mont war ar vaksovetaj, faote ket dezho, mat eme aotramant em bije kemeret anezhañ. Met peogwir ho peus ket james karet dont war ar vaksovetaj, eh ben ho po ket anezhañ. Hag emañ roet anezhañ da glannderoù. O, ar merien emañ en ennan. Homañ eme emaoc'h pe emaoc'h evel dit ha ne barran ket ouzhin memes. Allez bon.

ne dal ket dal ket da wenneg da vok. Ar pezh am eus graet, oh, en imor en henañ. Perak eo? Oh, met sell ar vak kentañ hep. Hennezh n'en deus chamet lakaet e benn e Yann an Dour. Hennezh a save Evel evel el labous-se, oh la la la, hon devez james pakad dour ebet, james james. Hag hag ema an ead meien n'oant ket bet e karanten klask anezhañ, hag oa 'na he c'henestevet e re dall. Tout, ar prezidant ha tout ya ganen, a oa morc'heret hag oa ervat hag a ya er lenn sikour hag oa aet direktamant zad e Sibiri gant o laj. Ha diouzhtu neuze? Hag p'ol distroet eo lenn an digaser. Alors, er vagoad eo, ya, bremañ vieux.

Ya, emañ n'eo ket kerkoulz quoi. Non, pell-emañ. Bezit gwir, en ur ober vitez en deus troet e-se en deus Atiatoudeg a-bin anezhi an ar dour.
Ker buan en dije chaviret. Met n'eo ket mat dañs tu. Me 'mo lavaret dezhañ n'oa ket mat, n'oa ket kontant, met evel eo. Hag egile n'oa ket bet graet gant Sibirin, le? Non, egile zo graet e fetañ.
Ah, ya. Ya, e sakre bag hennezh. A zo tri kok. Div kog zo se hag an all zo lenn. Arrivet tout kuif. Ya, sakre bag oa hennezh, oh là là. Mais klod bremañ en deus ar menajet anezhañ hag e ra din pa pobl c'hoant mont en tu bennak e peus ket bet goulennet ganin ez eomp. Deoc'h ket ken

Honnezh eo bez' e oa bet meiziek kontant-me pont peben goulennet diganin ar maer a ya maer da Pontseillier monsieur Moreau en doa goulennet diganin dont a rafes war ar vaksoetach. Mac'h en em ma rafen diot ar pezh am peus graet din ne dafent ket. Met peogwir ma zad zo bet lazhet, n'eo ket beuzet lazhet ebet, em eus c'hoant mont da saveteiñ an dud. Sikour. N'omp ket paeet hañ ? Nann, goût a ouzon.
da ouzon, ya. Hag e lavare din, bez' e-tui? Ya, bez' ez in, ya. Ha bez' on bet ivez ganto karet anezhañ. Ha bremañ ma rankfer mont da fekañ, me da fe va-un.